Leh mah fel enge kan zir chhuah tur he Psalm number pathum na atanga kan zir chhuah tur te kha min han hrilh ta che. Awle, Mental Health Day kan hmang zo chiah a, kan mithiam ten A, Psychology lama kan mithiam ten engtin nge rilru hrisel tak kan nei ang tiin hma an la mek zel a. Bible atanga kan thawh ve tur nia ka hriat chu. Kan hlauh laite kan mang an laite hian engtin nge Pathian hmaah kan tawngtai ang? Kan mang an nate hi engtin nge a hnenah kan thlen ang? tih tawngtai dan hi pawimawh em em dawiin ka hria a, he video hian chu chu zirchhuah kan tum dawn a ni. Kan zirlai leh tunlai kan boruak nen hi a inhmeh dawn khawp mai a. em lau tura pui hi tam se a tro chu wang chuan kan zir lai hi le tun lai in me don khop mai davida kha eng wanga hlau nge ni enge hlau ti kha min han hril chho ta che khawng ein ole zir tan mol mol meng awm ama hmm. davida kha an nuna khan in thil hlau pui pui kha voi tam taka atonga a thil hmm. ton zinga a hlau em em pakhat chu a fapa absalom khan a phiara Pawl dang a siam a, chuti chuan Hebronah lal a, Jerusalemah mite bumin a rawn lal leh ta a. Davida kha Absaloma leh a pawlte hlau khan a tlanchhiat a ngai ta a ni. Fapa in maw ho tam tak neih neiin thah tumin a zawng vel a, a hlauhawm dawn hle mai a, tin rilru pawna ang a mang pawh ang ang. Chutih laia Psalm phuah chu he Psalm pathumna hi a ni. Aw.
Davida nun hi chu nia a khirh ve khawp mai a, aa ropuina deuh chu nia experience tam tak hi alo nei a, khat atang khan ringtu nun hi keini pawn exercise na tur kan ti dawn nge experience atang hian kan lo nei nual mai a, le eng pawh nise zir chho tan pawp pawp mai, min zir tir pawp pawp rawh i sawi pawp pawp laka rin zep ang. Aw le zir chho pawp pawp mai ang aw, chang khan a tain tan ang aw, Absaloma khan ho te kha siam zel a ti khan an lo tam thur thur a. Davida chuan ti hian, Pathian hma a au chhuak ta ni, Lalpa mi dotute hi an va pung ta em? Mi beitute hi tam tak an ni. Psychologist ho ina hemi hlauhna an sawifiahna hian fear an tih a hianin hei min beitu maw eng emaw hlauh hi kan nei thin a an ti a. Heta Davida hlauh hi a na mai lo khawp mai a. Absaloma khanin Samuela pahnihna bung sawm pasarih a kan hmuh phei chuan sipai thlan chhuah thah Singkhat leh sanghnih nen Davida kha thah tumin a zawng a ni. Maw? Sipai singkhat leh sanghnih a thlanchhuah chuan thlanchhuah loh pawh tam tak an awm a ni. Khang khan an lal Davida khan bei ta nia, kha kha hlau em em mai a Davida khan. Tlang takin Pathian hnenah khan a hlauh kha a hriat tir a, a fiar kha maw? Chuan chutah chuan a la tawp mai lo a, ka chungchang thu an sawi a, Pathianin a puih lo ang an ti a. Hei hi. Psychologist ten anxiety an tih mang a nat in Mizo tawng hian kan dah ve tawp mai a. A hma identity kha Davida chu tunge kan tih chuan mihring in Israel mi ten an lal duh zawng Saul an thlang a, Pathian in ka duh zawng kan thlang ve tawh ange ti a Davida kha thlang ta a. Pathian. In a puih char char, Goliatha hnenah Pathian in a puih a, a lalnah te, khangkiang zawng zawng khan hmelman beihna te Pathian in a puih zel a, a identity chu Pathian puih a ni tawp mai ni. Mite pawn an ngaih san em em na chhan chu Pathian puih a ni. Ama erawh chu hetah hian a fapa maw pa nihna khan a fail thak a, a lal nihna a fail thak a, Pathian in a puih tawh lo nih hi an ti. Ama nihna a identity leh Amah a lo lar vena miten an hriatna zawng zawng kha chhe rup ta dawn a ni. Hetiang khawp mang anna kan thlen hian mihring te chu engmah ti thei lo, enge i ngawr vek hian kan awm ta a, chu chu anxiety an ni ta a ni. Chawi a tui lo a, mut a tui lo va, enkhang tikhan Davida hi hlauhna na men lo mang anna in a man ta a ni. Chuan, Davida chuan, Enge a tih hetlaiah hian kan zir tur lo awm nghal. Step one, Hlauhna leh mang a nai neih chuan psychologist ten an sawi dan angin a rawn inkawp thin a. Chu hlauhna leh mang anna tunah khan engei nei tual hri vang te pawh a ni thei a, eng vang pawh a ni thei. Chumi hlauhna leh mang anna, fear and anxiety, i neih kha Pathian hnenah chiang takin i thlen dawn a ni. Kha kha i step one, he kan tawngtaina kan zir chhuah tura step one chu ni dawn ta ni maw? I Pathian hnenah hian zep ne ngai lo va, engkim mi inhawn a tul a, mahse mahni chian ve ngai ni, kan hlauh ber kha enge ni tih kha thlen ve rawih mai tur maw? Kha kha step one a ni ta ni. Chuan changthumna heti hian kan hmu, Nimahsela, aw Lalpa, nang chu ka velin ka phaw i ni a, ka velin ka phaw, ka pawh te reuh te te e, Ka phaw te reuh te ka ken kual vel a ti lo, ka vel in a awm zia chu eh heta hian David a hian Pathian nih na hrechiang a a theology ti dik a ni, Pathian hian ring tu te hi mang an na leh hlauh na tuar miah lo tur in min ti lo va, mang an na leh hlauh na tam tak kan tuar pawn min kal tlang pui zawk a ni tih kha chiang tak in a hre ta a, Tin, Pathian hi ringtute kan nih vangin na thei miah lo min siamtu ni lovin, kan natna, kan hlauhna, kan mangatna, kan tawn ang ang hi kan pho a ni a, hei hi a theology ti dik ta a ni. Theology dik lo chu kha Job-ah te pawh kan hmu a. Job-a na ti ber chu a tawrh zawng zawng kha chu na ti lutuk, a taksa te, a chhungten an thihsan te, mahse na ti em em chu, Mi fel tak ni siin eng vai nge tawrh ve tih lai kha, a theology Pathianin engtin nge kha kha phal tih lai tak kha i na ti em em a ni. Mihring te pawh hian keimahni ho pawh hian maw ringtu kan ni a, kan hlau a, eng nge maw natna te kan tawh hian engtin nge Pathianin a phal tih khan mak kan ti em em a ni. Amaherawh chu hetah hian theology kan ngaih danah hian tih dik tur a awm a, chu chu natna te, hlauhna te, Mangatna te hi kan tawh ve tur a ni. Amah erawh chu Pathianin min kal tlangpui dawn, kan phaw a ni a, kan velah a awm reng dawn a ni tih kha Pathian niin a hriatchiahna theology tih dik kha pawimawh ta em em a ni. Chuan a dawt leh chuan pawimawh leh em em chu a tlarhnihna hian ka ropuina leh ka lu dawm kangtu i ni e. Ka ropuina a tih hi Hebrai tang chuan kavod a nia. Thawvawt chu literally a kan leh tawp dawn chuan rit tihna, lian tihna, significant, pawimawh tihna te. I kan nunah hian ngaihtuah ta ila, enge keimah hian in lian ber, khami lian khan min ti ngaiin min ti hrehawm thin a, min ti mang ang thin. Engtinan kan identity te kha kan dah lal ber a nih chuan kan identity tlak hniam deuhin kan na deuh ang, kan mang ang deuh ang. Kan bialpa te, kan bialnu te kan dah len viau chuan min duh vak lo kan hriat chuan kan na ngawih ngawih ang. Khatiang zel khan a khavo ta kha i Lalpa nangmah hi ni. Chu chu nia ringtute nunah hianin kan khavawt keimahnia pawimawh ber, rit ber, lian ber tur chu Pathian a ni. Hemi hi kan rem dik a ngai ni. Mental health. tha tur chuan rilru hrisel tur chuan eng nge keimahnia lian ber ropui ber eng nge kan ropuina kan khavawta kha rem dik a ngai ta a. Chu lai tak chu Davida hian a rawn man em em a ni. Le hetah hian thil pahnih ti ta rawh a, step two na ni ta se i a theology Pathiana hriat dan a ti dik a, tin amaha lian ber a khavawta kha Pathiana hlan. Maw? Kha tlai takah pawimawh ta a ni. Chuan ropui deuh mai chu maw mah hetah hian a theology tih dik a, a khavawt a, amah a lian ber mai kha Pathian a ni tih a han puah hnu khan ka awiin Lalpa chu ka au a ti. Pathian a au ta a. Chuan Pathianin a tlang thianghlim atangin mi chhang thin a a ti. Chuan. Kei zawng ka mu chu ka lo muhil ta a, hmelma te thah tum nuai nuaina karah chuan mut te ha rang maw, mut hil lai han lo that zeuh ang tih te kha lo awm se, zawngtu te an tam si a, khati lai han tui takin ka muhil a ti chuan kan har leh a, Lalpa chuan mi lo chelh reng thin a ti, ka har leh khan hlim pial hian ka lo awm a ti chuan a hnuah phei chuan mi dova mi hual veltu mi sangkhat pawh ka hlau lo ang a ti, a hlauh pawh kha hlau ta lo. Chu chu nia pawimawh i theology dik a, Pathian hi a nihna ang tur taka lian ai nun a awm chuan i khami kha in siam rem chuan Pathian au la, i hlauhtei hlau tawh lo ang a, tin tui takin i muhil tawh ang, i anxiety kha reh hmiah ang tihna a lo ni ta a ni, a ropui a sin. Dah dah hmasak tur kha hriat a ngai hle mai tawh, keimahni dah hmasak tur kha chu tak chu nia i a A damdawi kha lo awm reng a ni Pathianah hian tuna kan zir kha pawimawh khawp mai. Aw, anxiety damdawi te, depression damdawi te hi a lo awm vek a ni tih chiang khawp mai. Aw, zirthla zel ang a va tha em. Le, a step pahnihna chu tuna mi khan khaikhawm ta ila, Pathian i hriat dan i theology ti dik la, i ropuina i khavawt ti dik la, Pathian au rawh. Tih hi ni tawp mai a ni. I, en tunlaiin hei theology lar Chi hran hran tam tak a awm a, a then chuan Pathianin min ti dam lo ang, a inrawlh vak lo ang, ka natnah hian ka manganah hian Pathianin thil engmah ti thei lo tia ngai extreme deuh an awm a hetlamah, a lehlamah ringtu kan nih chuan kan mang ang tur a ni lo, hlau suh tih tam tak a inziak tih te an awm leh a, amaherawh chu Davida hian a hlauhna hi bun ruak tih chiang takin kan hmu a ni, chu chu theology tih dik kha pawimawh ta em em a, tin khavawt nichina kan sawi tawh kha, maw kan sawi nawn leh lawk ang a pawimawh em avangin I nunah khan nangmah khan enge i khavawt, enge rit ber, enge lian ber kha kha i rem fuh loh chuan aah i na i na mai dawn a ni, i hlau i hlau mai dawn a ni. Entir nan ka hna hi kei pawh ka khavawtah ka lo hmang ve tawh a, ka hna ka tih that deuh leh ka hlim a, ka tih that vak lo leh ka hlim lo va maw. Tin, tunlai lar deuh kan khavawt chu acceptance te a ni ta, social media thil kan post a, like tun tam leh kan hlim a, like tun tlem leh kan hlim lo va. Maw, tin Mizoa chuanin society pawm leh pawm lo te, society te hi kha vote ang an dah a, aa chumi tih ah chuan a mawi lo tih kha kan tih chuan hniam te a rawn ngai a kan hlau thawk nghal a, aw chumi chumi fa si chutiang chuan a ti han tia ti khan society kha vote ah te kan dah a, Pathian chat kan dah hian kan hlauh na te kan mawng an na te atang hian kan chhuak huai dawn, kan veng hawk dawn tih na lo ni ta a ni maw, kha kha pawimawh deuh a sin, chuan Pathian kan au ang kha mi kan remfel hnu ah khan. Chang sarihna kan thleng that der mai chang rian a ni. He Psalm hi tawi khawpa tah hian a tawp a ni. Hetlai Davida tawngtaina hi han en ta ila, a raw rem rem lutuk a maw? A tlang tawp a, Aw Lalpa, tho la, aw ka ka Pathian mi chhandam rawh a rawn ti a. Mi dotute zawng zawng chu an biang ruah i vaw si a. Mi suak sual te ha chu i tip a la em em a, David a, chutiang chu ringtute sawi a mawi lo. Aah, tih te kha kan rilru chuan a han awm a ti rawh, amaherawh chu a baw hawk hawk mai ni, bun hawk hawk mai ni. Mawi leh mawi lo lampang ni loin i enge aah ril tak kha maw zep nei lovin a in phawrh vek mai ni. Maw Pathian kha hnenah khanin zah tak siin, Pathian hlau tak siin a in phawrh vek mai ni. Chhandamna chu Lalpa ta a ni. I malsawmna chu i mi te chungah awm rawh se. Hetlaia pawimawh leh em em chu Pathian kha a ring em em a ni. Enge tah hian Davidan a tih? Pathian hnenah a inphawrh vek a, amah a ring takin a ṭawngṭai. Zep si se nei lova a baw hawk hawk a. Chutichuan Pathian kha a rinzia chhandamna chu i ta a ni tiin a ṭawngṭai zui ta a ni. Hemi zawh hian enge thleng Samuela kan chhiar chuan chiang takin kan hmu. Ama tih ve ngai miah loin a um a umtu Absaloma kha a sam kha thing tanga in man a, tichuan awlsam tein ama engmah tih ngai loin an that ta mai ni, Lalpa kha a rawn che ta a ni. Lalpa hmaah zep sise nei lovin i buak khawk khawk a, mah ring taka i tawngtai chuan i tih ngai loin amah a rawn che mai ang. Hei hi Davida nunah hian chiang takin a experience ain kan hmu a ni. A pawimawh khawp mai kha lai kha Pathiana tlang tak rawh taka kan nih ang ang kan va sawi ngamna tura kha kan va sawi ngam tur a ni a, amah erawh chu kan eng nge hei ngam loh hi lo awm thin nih chu kha vang tak khan Davida pawh khan i a dinhmun kan hre ta tun tuma kan sawi danah pawh a dinhmun kan hre chiang a, khalaia an relation kha Pathian kha a hriat chian avangin an relation kha rawn nghet leh nghal. Keimah chuanin in thlahrum lovin ti lai kha i rawn sawi ta mahse pa leh fa nihna lai tak kha van chiang ka ti a maw? Khalai khan hei pa leh fa inkarah khan pa te chu kan respect a, kan duh duk an ngen thung a, khatih deuh khan let tlang zel ang. Let. Khatlai kha step pathumna a ni ta ni trawh. Pathian hnena inphawrha amah ring tak chu ka tawngtai kha. Chuan hlawm dawn ta mai la mama. I chuan hemi zawng zawk kan conclude na chu step pathum kan sawi a, khang ho kha en nawn leh zuai zuai ang aw. Tunah hian hlauh e ngei nei, mang an nai nei em, Pathian hnenah tawngtai nghal rawh, heng step pathum hmang hian chu chu kan insawmna leh kan inzirtir tum chu a lo ni ta a ni. Inthlahrung suh Pathian in a ngaithla dawn che a ni. Rinna nen tawngtai rawh le. A pakhatna ah I hlauh leh i mang anna chiang takin Pathian hnenah thlen rawh, hei hi ka hlau a ni, chutiang kha tiang chu ni, aw heti hian min sawi eng asin tih thleng khan thlen rawh a pawi lo reng reng, Davida pawh a lo ti bawrh bawrh tawh a, aw Pathian hnenah hian maw raw tak, hrim tak si, chiang tak sia kan mang anna te kan thlen hi lo ngai ni. Leh a step pahnihna ah chuan Pathian i hriat dan i theology kha ti dik la, Pathian chuan hrehawmna te, lungngaihna mang anna te min helpui zak zak a tum lo, min kal tlangpui a tum a ni. A rinawm renga kan phaw a ni tih kha i theology i pawm dan dik tak lo ni se, thu dik chu ti zawnga i pawm chuan nasa takin a chhawk ang che eng a, tin, pawimawh em em, pawimawh ber kan ti thei ang chu eng nge i khavawt, eng nge i nunah khan rit ber, eng nge lian ber, eng nge pawimawh ber, eng nge significant ber kha kha reset rawh, thil dang a lo nih chuan, Mang ana dang rengin a rawn tlak bawk ang che. Nangmah a lian ber i khawvawt ang a, Pathian a nih chuan i veng huai ang. Entir nan i thiante ngaihdan te kha i i ngaih len ber a nih chuan, sum leh pai te i ngaih len ber a nih chuan i mang ana i lut thuk telh telh ang. Mahse i ngaih len ber, i nuna lian ber kha Pathian ni se i khawvawt kha i siam that chuan i veng huai dawn a ni thawk leh khatah. Chuan a tawp ber hi pawimawh lutuk Pathian hian a inphawrh la. Amah ring chungin tawngtai mial mial rawh. Chu chu rilru hriselna pawh a ni a, manganna te, hlauhthawnna te, lungngaihna atanga chhuah dan, formula, Davida milo zirtir a lo ni. Hlauh emaw manganna ai neih chuan Pathian tun a hem bel nghal rawh. Aw lehkha ti zawng kha tun tuma Psalm reaction kan neih theih te chu a ni a. Psalm number pathumna hi hla ang te pawh hianin Sak theih turin kan rawn la post chhuak dawn a ni. Nakinah te pawh video lo mah ka rawn, kan video dangah te pawh ka rawn la upload leng a. Engpawh ni se, Lal Isua Krista hmingin he Psalm number pathumna reaction ah hian malsawmna lo dawng turin duhsakna kan hlan a che. Rhyme and Reason.